Today ke rata re bolela ka The Watchers, re tlo bolela gape le ka The Nephilim. Last week ke dirile video ye e le gore ke be ke le tlhasetša ka The Dead Sea Scrolls, ka le botša ka re go na le dingwalwa tše e le gore di hweditšwe mola nageng ye nngwe mola kgauswi le The Dead Sea. gomme ka re ka re ga dingwalo tšo e be di tše dintšhi kudu di sepela ka kore ke tše dintšhi ka le botša re ka re ga tšona e bile go na le nngwe ya the book of enoch ba e botša re ke the book of enoch so the book of enoch e re botša enoch ra tseba re ke mang enoch ke rakgolo khukhu wa noa noa kola ka nako e la metsi fula modimo e la re wena re age a reka gore ge modimo a tliša meetse fula mo lefaseng nowa le ba lapa la gage le diphoofolo tše e le gore nowa ba rile a di choose di tla ba protected gobane le ge modimo a ba fediša lefase mara ba se nyako le fediša ka moka moka o ile a šadiša few people mo lefaseng e lego nowa le ba lapa la gagwe so um gore le tle le kwešiše bukela ya enoch ke le boditše ka re ke tlo le balela bukela ya enoch ke tlo le tlhasetša yona gona goa ka noa ba re go diragetšeng ka nako yele ya kgalekgale ya borakgolokhukhu ba rena so go na le dilo tše mmalwa tše ke rata gore le di kwešiše pele ka gore a ke nyako le be confused Ka molao ra buka ya Noa, re botšiwa ka The Watchers, re botšiwa gape le ka The Nephilim. So today ke tlo no tlhalosa ka The Watchers, gore le understande gore ge re tlo bolela ka yone le understande gore na The Watchers e be le batho ba mohuta mang. Ke tlo le tlhalosa gape le ka The Nephilim today, gore ge re tlo bala buka ya Noa, re kgone kušana The Nephilim ke batho ba mohuta mang.

ya re ama ka mokana rena mo lefaseng ka gore go na le mo gong ke tlo le diela video ke nyaka re fetša eh, the book of enoch ke tle ke bolelele lena ka video yo nngwe mo e le gore ke tla ba ke bolela ka the jews who are the real jews the jews tša nnete ke bomang a rena ke- a na ke rena basotho na goba the jews tša nnete ke bona ba le ba kipitša re ke bona ba juda na gane jalo bona bona ba le ba kipitša re ke bona the jews goba bale ba re tšetše tlholo ya rena na ke tlo bolela ka yona ke tlo lefa di-facts so ka mo gare ga buka ya genesi ka mo gare bibele go na le mo e le gore lebitso la enoch la tšwelela ga mmalwa re a kwa gore enoch e be e le ragolokhukhu wa noa Go ya ka buka yekhi ya Enoch, Modimo o be a ena le barwa bao a bego a ba bitša gore ke the Watchers, e be le mabitso a barwa ba Modimo barwa ba legodimo ba ba bitša ke the watchers kore be le mangeloi mara ba ba sa tshwane di-archangels e be le mangeloi a maitseng ra tswa re mangeloi e be le a mantši kwa legodimong ba sepela ka go ya ka go fapana ga bona jwalo le jwalo go na le video tše sa ka dira last year i think ke dirile two or three mo e le gore ke boletse ka um ke be ke bolela ka mangelo e ka go fapana ga ona but ke a tsara senke ka e fetša ke tlatla ke tlo e feleletša ka nako nngwe ge re le di-spiritual people so especially bile ge re dira di-video re di dia phatlalatša and then re ruta batho ka se le se le se ka nako e ntšhi re bula mabati a di-negative energies because yanong ko re bula mabati a kore batho ba gore attack e ba ba bantši because go na le tšengwe tšele gore ra di bolela kua and then kudu re setse re le botša ka boloi di-negative energies le ke protect le direng le direng go na le batho ba e le gore ba lebelela di-video tša rena le bona kgotse le gore mare motho ona wa seleka o wela ka lefapheng le la batho ba go seleka so batho bale ga ba di rate dilo tša mo tše re bolelang ka tšona gantši o tlo no kwa le ka di-comment tša bona and then ebile ba dirang ba ba re leka le ka ditlhare kore ba re leka mothakathi o fetša ka setlhare a le kgole the minute a e na le picture ya gago o na le lebitso la gago then o feditše ka wena la kuša so nako nngwe then ke ba le problematic ya di-attacks so tla ke nako tšeo tlo kgwetša lone nako nngwe ke na le go stopanyana go dira di-video and then ke di dire gape jwalo le jwalo ka gore ke tla ge ke ba le di-attacks then go ra gore ke nako e le gore ke santse ke ke cleanse ke ke be le nako ya reflect on myself ke ke gore ke connected to myself gore ke kgone go fenya those negative energies so ke ra gore le se ke la fela pelo ke tše dingwe tša dilo tše le re kopana le tšona ka gare ga bophelo okay so um the watchers e be e le barwa ba modimo akere e be e le bana ba modimo bana ba le godimo the watchers mošomo wa bona e be e le go tlhokomela batho mo lefaseng eupša ba ba ba tlhokomela ba le godimo ba thomile ba ba tlhokomela pele ba le godimo kore ba kore ba tlhokometše rona eh batho ba ba gola jwang ba multiply jwang jwalo le jwalo a kere and then ba re ba be ba šoma jwalo ka like di guides like di spiritual guides a kere mara e seng kore e be le di spiritual guides tše di different a kere mere kwa bona e le go tlhokomela rena mo lefaseng le gore guide and ba re modimo o be a ba boditše gore ba seke ba tshwenyana le batho mme re ka bona gore ba kaede batho mare ba seke ba ba tshwenya and ebile ba seke ba kore ba seke ba guida batho ka tsela e le gore ba tla bantšha mo tseleng ba santse ba ba ba guide on the right direction ka tsela e le gore modimo o nyaka batho re phela ka gona so ba re ka nako we um batho ba ba setse ba ba oketšakile mo lefaseng e setse le ba bantšhi a kere modimo re le tswalang le multiply le ba ba bantšhi so ba tswala ba multiply ba ba ba bantšhi ra tsare batho ba mathomo be le adama le efa ba ba le bana kaine le abele kaine a bolaya abele gomme adama le efa ba ba le bana ba bangwe gape and then ba tla ba le ngwane mongwe gape ba mmitsa re ke sethe and then bana ba le ba adama le efa le bona ba no multiply ba feletse bona ba bantšhintšhintšhi akere so ntho e le gore e no e nkgakantšha ka mona bibeleng ka ke e bala a ke re tseba e le gore kaine okay kaine le abele le seth e be le bashimane mare ba bolela ba re adama le efa ba ile ba ba le bana ba bangwe so and then ga le ka gopola eh, video le ke dirile ya the anunnaki e be e bontšha gore ba ba ba nyalana ka bosebona o bo tla kgwetša le monna le mosadi ba ena le bana ba babedi wa ngwaninyana wa mošemane and then ba nyalana ka bosebona ba ba le bana gore ba kgone go multiply so go ra gore this is what happened mo lefaseng as well ka adama le efa le bana ba bona okay eh go na buka ngwe gape go na le um sengwala se sengwe gape le sona se tšweletše le sona ke tlo le tlhalosetša ka sona ke sa mosadi a bitšwa gore ke lilith go bolelwa gore lilith ke mosadi wa mathomo wa adama re tla re tlo bolela ka yona gore dilo tše ke tlo le balelang tšona goba ke tlo ke tlo bang ke ntše ke ke di shera le lena e dilo tše le gore ke be ke di badile ke rata go di shera le lena ke ntse lane gore go gongwe re no fatlhologa when coming to spirituality uh, when coming to religion when coming to christianity jalo le jalo e ke bolela ka religion ra re ke include christianity hindu le tše dingwe gape gape mare aim ke gore kgone kuša tlholo ya rena rena re tlhola re tswa kae e dira e kore go tlhakileng ka ra maphelo rena and this thing e tlo re guide when ge re tla re bala bibele re tsebo rena um re kgone go e understand re kgone go ikwešiša ba bantšhi re bala bibele re bala so many times mara ga re ikwešiše so ke ntho ele ya gore re santse kore ge re ka understanda dilo tše ke tlo le botšang ka tšona then bibele re tlo kgona go e understanda re tlo kwešiša kudu ka spirituality and re tlo bona gore re le jeny well e no bantse la no re no kopana ra rapela mmogo ra tumiša modimo a kere so se ka kgotsa le gore religion e feltša e ba nthwele e leng gore re potsa re okay rena re ma re wela under lefapha le le itseng then go sa wele under lefapha la rena go ra re wena ga se wena modumedi wa nnete go ra re thoma go jaja batho ba bangwe no so go raya gore ke re lebeletše ntho ya gore modimo o lebeletše ditumelo tša rena ga se a lebelele gore na wena o wela under religion efe modimo ga ana taba le religion sa nago le taba le sona ke gore tumelo ya gago mo go yena ke e kakang ene o phela ka tsela ye a nyakago ka gona na a lebeletše le tsona di-ten eh, commandments tšona tšela re di tsebago jwalo le jwalo. So Modimo o ba botše gore ba se ke ba tshwenyana le batho and ba ba rute ga ba ruta batho ba ntse ba ba guide ba ba guide go ya tseleng ya nnete tseleng ya kganya tseleng e le gore e nyaka ke Modimo. so ba re ka nako yewe batho ba mo lefatshe ba ba setse ba oketše ke le e setse le ba bantši and then ba re barwedi ba batho e be le ba ba botsebotse mhm, e be le ba ba botsana so di-watchers ba re e be le ba 200 in number ka palo ya bona e be le ba 200 so le bona ba ile ba bona bobotse ba batho ba ba basetsana ba mo lefaseng ba bona rei barwedi ba batho ba botsana kudu-kudu-kudu gomme ba thoma o dirang ba thoma go ba kganyoga ba re leadera ya the watchers o ba a botšiwa sanjaza e be le lebitso la gage so o ile a tla ka kakanyo mola a tšea bona gore gape ba kganyoga barwedi ba batho ba bana ba batho and then ba tla ka kakanyo ya gore go ka ba jwang ka re ka kwa lefaseng and then re nyale basadi ba ke ba mo lefaseng ba barwedi ba ke ba batho re ba nyale e ba basadi ba rena and then ba kwana ka bose bona gore okay a re direng so mare ba ba dira so ba bantse ba tsa gore modimo o tlo ba phanisha gobane modimo rile ba seke ba tshwenyana le batho and ba ba tseba gore ntho ba e dirang ga se nto e botse ga se ntho e modimo a e nyakang gore gore ba dirang ba bereka kgatlhanong le modimo ba tsebile gore modimo o sa tlo ba phanyeša mare ba re okay a re direng ka moka na rena re feletse re le two hundred ka mokgono ga re phaniša o tla re phaniša re le ka moka re le two hundred go se ka ba le okay e leng gore o tlo kgwetsa a se tša thoma go gogela morago mola ntho re planne ka moka na ga rena ke nnete ba ile ba tla mo lefaseng ba dumelelana ka bose bona gore ba tshwanetše ba nyale basetsana bao e be basadi ba bona gomme gwa ba bjalo ba nyala barwedi ba batho and then ba re ge bantse ba le mo lefaseng ba thoma go ruta batho dilo tšeo modimo a bego a le kgatlhanong le tšona dilo tše le gore modimo ba se nyake gore um ba rute batho ba re tše dingwe tša tšona e be e le ntho e la gore modimo ba se nyake gore a ba rute gore ba rute batho diphiri tša legodimo ba ile ba thoma go ruta batho diphiri tša legodimo ba ruta batho um go betla mefaka go betla marumo a go lwa jwale le jwalo kore ba ruta batho ka tšhipi a ke re gore na go berekiwa jwang ka tšhipi and then ba ba ruta pele ka maswika botlhokwa bja maswika a ke re go bile nako e le gore ra di bona di um kana ba di bitša eng um e šeke di lebetše ke tla di gopola meago e le e megologolo kana ba di bitša eng e eh, tšela tša kwa egypt ra di bona kere ke tla gopola le tsona ke tla di bolela ee o e bona ntho ela ka mokgola e, e agilweng ka gona Ke e kgolokgolo, ke e teleletelele, and maswika a yona ke a makotokotokoto. A go na motho e le gore a bego a ka kgona go kuka, ke gore a go na batho ba ba ka kgona go kuka le letee la leswika lela. And le rona maswika ale a betlilwe jwang, you will never know. Ke nto la go bontšha gore batho ba, ba ba thuša keng, ke bona the Watchers, because the Watchers e be e le mangeloi, ba ba e na le maphego, ba kgona go fofa, and ba ba e na le maatla, jwale le jwalo. and then ba rutile batho gape le ka di-makeup ba ruta basadi go dira di-makeup ba ke makeup jalo le jalo di-eyebrow pencil jalo le jalo ba re ba rutile ke bona kore today ge re tseba ka makeup so ke ntho e leng gore re rutile ke di-watchers and then ba rutile batho astronomy astrology gore astronomy astrology ke dithuto tša dinaledi um dithuto tša dinaledi, dithuto tša dingwedi jwalo le jwalo. Wa tseba gore ka divination ge re diviner akere ba bang re šomiša ditaola, ba bang re šomiša di-tarot cards jwalo le jwalo. Go na le ba bangwe ba e le gore ba kore batho ba kore ba kore ba laola kang ka dinaledi, ba lebelela dinaledi then ba tseba ka tšona then ba kgona go botša like kore nka no re di-star sign. ra tseba re na le di-pisces aquarius iris dilo tša moka tsona ba re ba rutile ke di-watchers okay um ene gape ba re ba ruta le batho go dira di-spell di-spell um ba ba ruta gape le ba re sosaring sosaring ke bothakathe go loya and then ba ruta gape le batho go alafa malwetši ka dipheko goba ka dihlare tše ba di epago mo nageng go ra gore mola pele eh, batho ne ba sa tsebe le go alafa o ka kgotsa motho wa lwala then ke moka then o tlo no tlhokofala a sa kgone go ikalafa jalo le jalo mara gopolo gore um mola pele pele mola kgale-kgale batho ba ba phela nako e telele-telele until modimo a tlo bolela gore no motho a sa phela nako e telele ba ba kgona go phela bo 900 and something years a kgona tlhokofala so gwa tla nako e le gore modimo o ba fed up ka maitshwaro a rena then ke ntela gore motho ga a tshwana go phela more than 120 years kore before 120 o tla ba o šetse tlhokofetše so ba ile ba ruta batho go alafa le malwetši ka ditlhare tšeo di bego di mela mo lefaseng and then ba ba ruta peleng diphiri tša legodimo diphiri tše le gore modimo ba se nyaka gore ba di tsebe ba ruta batho dilo tšo ka mokana ga tsona okay ke part ya the watchers ke part e ke nyaka ke nyaka gore le ikwešiše and then re tlo tsena more into details ge re tlo ba re tlo bala buka ya enoch because ge ke tlo bala buka la enoch ke tlo ba ke le botsa le mabitso a the watchers kore ba e le goreng le di-leaders tša gona ke tlo ba ke le botsa le mabitso a bona and then le gopole gore ke the fallen angels The Watchers, Bana ba Modimo, Barwa ba Modimo, The Fallen Angels, ke bona The Watchers. Akere, and then re tlo tsena kudu ka go metsi fula, re bona rona what happened ka nako ena metsi fula. Akere, and then okay re tšwela pele jale re tsena part ya bobedi the nephilim okay di-watchers ba rile go nyala barwedi ba basetsana goba barwedi ba batho a kere ba feletša ebile ba ba imiša so barwedi ba batho ba re go ima ba belega bana eupša bana ba bona ba be ba le different ba ba sa tshwane le le kore le ge e le gore ntse ba tshwana le rena ka dipopo jwalo le jwalo mara le gopolelwa ke re motho o bopilwe ka sebopego sa modimo so go raya gore le the watchers ba ba tshwana le rena batho but e no re e be le mangeloi ba ba e na le maphego e be le different ya bona ba ba e na le maatla ba ba le more divine ba ba le spiritual awakened ba ba kgona go ya into other dimensions ba ba sa tshwane rena rena re a re kgone ya a re kgone ya into other dimension gore o kgone go ya other dimension ke nto la gore eh, o tshwanetse o thome go meditator o rapele kore kore o be more spiritual o je dijo tša maleba o bule chakras tša di balance jalo le jalo then o tlo kgona go ba o ya into the other dimension mara o tlo ya jwang o ka ya through ditoro o ka ya through divisions ke ka mokgwa ka yang ka gona but bona ke re ke batho ba tswa ba le legodimong gore anytime ga nyakwa into another dimension o kgona go ya jwalo le jwalo ke the watchers so the nephilim

the watchers i mean the nephilim ke dna ya motho e kopana le dna ya lengeloi so ra re ba dirileng um ka go robala le bana ba le ba batho ka basetsa ka robala le barwedi ba batho a kere ka ba ba imiša ba dirang ba change dna yele ya motho ga e sa le ka mokgola modimo a e dirileng ka gona e ba different and then bana bao ba bona e be e le ba bagologologolo mo e le goreng tše ba bitšiwa gore ke the Nephilim. Go ra gore ba bitšiwa eng? Ba ba bitšiwa gore ke Magema. Ra tseba gore mola kgale re fela re kwa dinonwane tša Magema. Re be re no bona o ka re it's just a myth, a e no ba nonwane fela ke nnete Magema ba sa le ba ba gona mo lefaseng. so ke le ke bala story se ka ipotsa re um e no ka re a kere ka baka la gore batho gantšhi moya wa rena o ba reincarnated ga re tsebe gore ka nako e le ya bona re phetse gore jang mara ge e le gore re phetse re phetse as as re le batho not a se re phele as bana ba ba the nephilim go ra gore ei re be re tšhogile mo lefaseng go be go tšhoša mo lefaseng ka gore ba re beile makgema batho bake ba re beile ba ba telele telele telele e le ba bagologologolo e le dinatla ba re ka botelele e be le 450 feet so a ke tsena 450 feet eh ge ke compare ka di-meters a ke tsena ke bokae mara ke tla re ge ke tlo dira those videos and then eh, ka checka google gore na eh, ke tlo converta jang di-feet into di-meters re kgone go tseba bogolo ba gona mara i think e be le e ba bagolo o gopole rona batho o ne kgwetsa motho e le boma one point something ge e le motho e le one motho e le boma one point two jalo jalo so i think bona motlhongwe ebile e be e le bo ma six meter long gore motho ona ka botelele ba gage ka height ya gage e be e le six meter so wa bona batho ba e be e le ba bantši e be e le ba bagolo i wonder gore na le ten meter ba ba le gona na ke sure gore ba ba le gona ke lebelela di-pictures tsela tša bona tsela e be e le ba bagolo batho bake so ga bantši gape o gopole batho ba ke ba bagolo ke makgema ba ja ba ja kudu ga ba sa kgoba ba kgotsofatše ke plate nyane ke rena re jang bona ba ja go feta mola so ba re ba thoma go tshwenyana le batho ba thoma go ja diruiwa tša batho ba thoma go ja diphoofolo dilo tse ba sa tshwana le ba dije ba thoma go ja mafeletse ba thoma go dirang ba feletse ebile ba thoma a kerone ba thoma ba thoma go kwa the taste of blood ba feletse ba dirang ba feletse ebile ba bolaya batho ba thoma go ja batho bale ra e tseba nonwane ya tselane so ba thoma go ja batho so batho ba phela ka go tšhoga ande bona the nephilim ba thoma go tshwenya batho jale kere ebile ba thoma go thuba le mengwako ya batho batho ba se tšwa ka dintlonyana tša bona the watchers ba ba rutile go aga dintlo go šomiša eh, maswika gore ba age dintlo ba thoma go dirang ba thoma go senya dilo tšela batho rena batho re di agilego so ba re mo lefaseng o ile wa tlhakatlhakana mo e leng gore ke the nefilimi ba tshwenya batho ba ja batho ba ja diruiwa ba bolaya batho mo e le gore the watchers le bona ba thoma go dira dilo tša bootswa mo lefaseng lefaseng ga o sa le gabotse ga o sa kgatlhiša so go ra gore modimo obviously the watchers ba dirile molato a ka se sa ba nyaka legodimong ba dirile dibe tše dintšhi mo lefaseng a ka se sa ba nyaka okay ba re mo lefaseng go setse o tletše dipolao tše dintšhi o tletše bootswa o tletše dilo tše dimpe so ge le ka lebelela batho ba ba bopilweng ke modimo modimo o bopile adama le efa akere and then a kana ba kana ba ba ba dirile sebe sa go se mo theeletše sa go ja um eh, yona ntho ene le ana ka mola tšhemong setlhare sa ka mola tšhemong modimo a ba ko ba ka tšhemong ya eden a kere mara i think ba ile ba thoma go phela gabotse ba ba le bana bana ba bona ba ata e no ba one gore um ebile e le ya gore morwa o mongwe wa bona o bolaya o mongwe ka baka la jealousy ke sebe se a se dirilego akere mara yaanong le ge batho ba ba dira dibe e be e sa nepe e le dibe tše e le gore di kwatiša modimo e le gore modimo a ka di setela ena a tla fediše lefase a tliše nto tshwana le metsi fula mo lefaseng so o ka lebelela batho go ra gore dibe go dira dibe re rutile keng the watchers rutile ke barwa ba modimo nako tše ba tlile mo lefaseng ke bone ba ileng ba ruta batho go dira dibe ka gore ge ba thoma ba ruta batho boloi and then batho ba le ba thoma go practice jwale a kere ba ke thuta so ba practice le go fetiša tekano ba bolayana ka bose bona jwale ba dira nalo tše dimpe mo e le gore the ne film le bona ba dira batho dilo tše dimpe okay ke tšona dilo tše ke be ke rata go di share-ra le nna today and then i think e sekgale goba bekene go kgonagetše re tlo bolela ka the book of noah ke a leboga le ipshineng ka letšatši la lena